An eiser Télévie-Woch, Mir sammele Sue fir d'Recherche géint de Kriibs an blenden dofir och elo schonn de QR-Code an, wann ee ganz einfach wëll eng Promesse de don maachen. D'Diagnos Kriibs ass fir déi mannst einfach ze verkraaften. Fir d'Patiente brécht dacks eng Welt zesummen. Vill sinn drop den emotionale Support vu Famill a Frënn ugewisen. Ma och vun de Medezinner wënsche sech déi Betraffe Versteesdemech. An hirem Témoignage erzielt d'Claudia Monteiro, datt dat bei hir leider net de Fall war a wéi si als Kriibspatientin dat Ganzt erlieft huet. De Reportage vum Rosa Clemente.
Am Summer 2024 huet sech d'Liewe vum Claudia Monteiro komplett verännert. Déi haut 42 Joer al Educatrice krut onerwaart Diagnos Broschtkriibs. Zënter hier huet si 6 Cyclen Chemiotherapie hannert sech bruecht. Haut geet et hier besser. De Wee zréck war awer alles anescht ewéi einfach. Ech hat 6 Chemioscyclen an ech krut awer zwee verschidden Zellgëfter. An dat, also déi éischt 3 Cyclen, do war dat Zellgëft a sech just, datt et engem schlecht ass an net esou iesse kann. Do huet sech awer kierperlech näischt verännert. A bei den leschten 3 Cyclen war et esou, dat Zellgëft, dat war wesentlech méi staark an dat huet vill futti gemat am Kierper, wéi och dat ech motoresch Problemer hat. Ech hat vill wéi och, jo, heiansdo ass et och net gaangen fir eraus ze goen. Ech hu mech awer ëmmer forcéiert a wann ech nëmme bis fir op den Trottoir gaange sinn. Ech brauch dat eraus ze goen, ech muss mech all Dag beweegen. An iergend enger Form, well ech awer e sportleche Mënsch sinn. Jo, also ech kommen erof an der Natur, ech hunn d'Geräischer immens gär an well d'hei esou eng wëll Natur ass, jo. Ech hunn e genetesche Kriibs, ech sinn Triple negativ, dat ass eng vun den aggressivste Forme vum Broschtkriibs. Ech hat awer elo ganz vill Chance, wéi datt mäi Kriibs net. Gestreet huet, hunn ech an sech schonn ab der Operatioun als kriibsfräi gegollt, well d'Chimio wär präventiv, wann d'Kriibszellen iergendwéi fort gaange wieren, well et jo en aggressiven ass, deen sech jo méi schnell weider entwéckelt.
No der Chimio huet d'Claudia keng Immuntherapie misse maachen, well d'Tumeur ënner zwee Zentimeter grouss war a komplett erausoperéiert gouf. Vun der Diagnos bis zum Schluss vum Traitement si ronn 11 Méint vergaangen. Ma réckwierkend muss d'Claudia nach villes verschaffen. Ech mengen, datt ech meng Diagnos an alles elo réischt am gaange si mat verschaffen, well alles sou komesch verlaf ass An ech hu mech ganz vill iwwerrumpelt gefillt, och wou ech déi éischt Kéier bei der Onkologin war. Déi huet net an engem Vocabulaire mat mir geschwat, deen ech verstanen hunn. Dat heescht, ech hunn oft Froe gestallt. Si war net esou déi, déi gäre Froen héiert. Ech hu schonn e gewëssene Charakter an ech hunn och e gewëssent Temperament. Si ganz sensibel, wéi ee mat mer schwätzt. Ob ee fein ass oder also iwwerhaapt wéi ee schwätzt, ech si ganz sensibel an den Nuancen an ech brauch eben einfach Erklärungen, fir datt ech ka fonctionnéieren an dat hunn ech alles net kritt. Jo, an ab do war ech och wierklech veronséchert. Dat war och schwéier fir mech, keng Routine méi ze hunn. Sou, du stees op, fir d'éischt probéiers de all an d'Dusch ze goen, all déi Saachen ze maachen. An dann esou, Wat mëss de elo? Wat mëss de mat denger Zäit? Esou, Ech si elo keen, dee stonneweis Fernseh kuckt, ech hu keen Netflix esou weider. Ech hu gelies, mee et war eng Zäit, do ass dat net gaange vum Kapp hier. Jo, Sport konnt ech net esou vill man. Dann ass ee schonn awer ageschränkt. Fir d'Zäit ze verdreiwen a sech selwer och eppes Guddes ze doen, huet d'Claudia ugefaange gesond Snacks ze maachen. Déi mécht si bis haut. Also et ass eng réi Basis, dat heescht et gëtt net gebak. An ech probéieren eben sou wéineg wéi méiglech Ingredienten ze huelen. Ech maache Snickers a Bounty a meng Energy Balls. An elo hunn ech awer och nach ugefaangen sou Kéistaart-Varianten ze maachen an ech maan alles vegan, glutefräi an eben kee raffinéierten Zocker. Ech denken och datt ech selbstbewosst raus ginn, ginn awer Deeg wou ech et awer net esou packen. Verbesserungsméiglechkeeten a mengem Traitement wäre gewiescht e bessere Kontakt mat mengem Onkolog, een Onkolog mat deem ech schwätze kann. Deen alles vu mir héiere wëll, och wann et mer net gutt geet. Och all meng Niewewierkungen, déi ech hat. Richteg, eng richteg Opklärung, déi hat ech och net. Meng Niewewierkungen och eescht huelen.
Net just privat war de Kriibs e Coup, och d'Karriär ass op der Streck bliwwen. Wéi d'Diagnos am August 24 koum, hat d'Claudia nämlech grad op hirer Plaz am Centre de Logopédie gekënnegt. fir am Oktober an engem neie Beräich unzefänken. Den neie Kontrakt war deen Ament awer nach net ënnerschriwwen. Aus Angscht ëm hir Zukunft huet d'Educatrice d'Kënnegung zréckgezunn. Bis haut huet si nach net op der neier Plaz ugefaangen. Ech wéilt mech scho berufflech veränneren, well deen ancien Congé thérapeutique, ech weess, datt ech dee jo net onendlech laang kréien, Ech weess awer, datt ech net méi plein temps an der Schoul ka schaffen. Ech hunn déi Energie einfach net méi. Et ass mäi Yoga. Wann ech net an de Yoga ginn, ass et hei mäi Yoga. Ech gesi mech iergendwou aneschters, mee wou, jo, dat weess ech net. Ob ech eng Chance kréie vun iergendengem, dat steet jo ëmmer esou am Raum. Ech fannen. Mat der Diagnos a mat menger Geschicht hunn ech d'Gefill, datt ech eng aner Persoun sinn an net méi esou gesi ginn als dee Mënsch, deen ech sinn. Sou, elo maachen ech déi heiten an de Frigo an da si se fäerdeg.